osoon ergaminiin duratti ergamummaan isaa akkamitti beekame ilaalla waan ta'eef jalqabdee dhiisuu osoo hin taane ergamaa rabbii kanatti sallallahu alaihi wasallam amanuun taraan tarati yookiin immoo hiiphoo dhaalaan dhaallamu osoo hin taane waan ragaan qabatamuu qabuu fi waan dhugaan itti amanamuu qabu waan ta'eef nashiidaa amma islaamaa kana kan afaan arabaa kana dhaggeeffadhaadha achiin booda insha allah seenaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamummaa isaadha abbama keenya islaama ta'uu haadhi keenya islaama ta'uudhaan ergamaan rabbi ergamaadha jennee akkanaan deemuu san taane ergamaan rabbi ergamaa dhagaa dhugaa ta'uu yahudaan akkamitti ragaa ba'uuf turte isa jedhu waliin halaallu kan jedhuun isiniif dhufee jira obboleeyyan islaamaa kanaaf isaan gadhumaatti hordofaa gaa jalqabdanii dhiisuu osoo hin taane ergaan kun ergaa haalaan nama gammachiisu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ammaa jedhaame sallallahu alaihi wasallam ergamaa haqaa san itti amanuudha kan qabnu jechuudha nuti dhaalaan yookiin immoo dhaalmaan mammaaksaa fi hiiphootu dhangihama nama malee amantiin barachuu fi itti amanuudhaani jechuudha. Keessa namaatti amanamuudhaani kan inni qabu. Isa saniif immoo dhaalmumaan abbumti keenyaaf haadhi keenya islaama taatee fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii jenna osoo hin taane sallallahu alaihi wasallam ergamaa dhugaa ta'uu isaadha. Yahudaan tokko akkamitti akkam ragaa akka baheef waliin halaaluun isiniin jedha obboleeyyan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

itti aansuudhaan gara seenaa keenyaa akkuma isiniin jedhe ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam jaalallee rabbii sallallahu alaihi wasallam muhammad ergamummaa isaanii sallallahu alaihi wasallam osoo hin ergamin hin duratti yahudichi akkamitti ragaa baheef isa jedhu waliin laalla isiniin jedheen jira kitaabni nuti har'a irraa laallus jaalallee rabbii jedhama habiib Allah kaameeraa funduraa waan ta'eef sin jala jijjiiruu danda'a habiib Allah jedha jaalallee rabbii jedha jechuudha okay ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam afaan arabaadhaatiin jedhee yoon oromootti sin hiike sinitti dheeruu danda'a waan ta'eef hanga dandeettii kiyyaa insha Allah afaanuma oromootiin baay'inaan afaan oromootiin isiniif dubbachaa deema garuu afaan arabaatiinis sinii tuttuqaati jechuudha kharaja abu xaalib

Egaa ijoolleen gabayaa bu'uu akkanuma namaa wajjin deddeemuu feeti. Of wajjin na fiddu malee yaa abbeeraa je'ee caancala yaabbii Abaa Xaalib ergamaa Rabbii ijoollummaa isaadha sallallahu alaihi wasallam qabee yaa am ilaa man takilini yaa abbeer eenyu biran na dhiiftaa eenyu biratti na dhiifta na qabii deemi maleedha laa abalii walaa ummalii haadhan qabu abbaan qabu of wajjin na qabii deemi jennaan

lafa Sooriyaa yookiin Shaamii irraa bakka Busraa jedhamu yogguu gahan wabihaa raahibuu yuqaalu lahu bahiiraa sheekicha nasaaraadhaa kan bahiiraa jedhamuutu achi jira nasaaraadhanni ragaa ba'eef suni fi sawmaatin lahu kalawaa takka keessa qaallichi kalawaa qabaa miidhaa amma kana bakka mana jireenyaa malee bakka kitaabatti maxxanu qofaatti qaba isa saniif kalawaa isaadhaa keessa wakaana aalamu ahli nasraaniyyaa

haa ta'u hattaa idaa kaana dhaalika alcaam bara ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam qaallicha kanaa wajjin karaatti bu'e kun hanga ga'utti nazaluu bihi qariiban min sawmacatihi naggaadeen gaa osoma deemanii naannoo kalawaasaadhaatti qubatanii achi booda hoo nyaata isaaniif hojjete isaan waame maalifi maalifi nyaata hojjetee isaan keessummachiise ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam tuuta keessatti waggaa achi laale naggaadee keessatti duumessa mataa ergamaa rabbi irra sallallahu alaihi wasallam deemu arge duumessa mataa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam gubbaadhaan deemu argeeti

Dhugaa jette sin keessummachiisee hin beeku har'a garuu sin kumme- sin keessummachiisuu fedheen jira sin keessummaadha nyaata kiyya akka nyaattan jee bari inni ergamaa rabbii arge sallallahu alaihi wasallam fajtam eh, akkuma immoo baay'ee tokko waan sin galuutu jira Eh, dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti fajtama'u ilayhi watakallafa rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam min bayni alqawmi lihadaasati sinni firri haali

nyaata keessatti of biraa dhiifne ja'anii bifa saniin duuba ajaa'iba nyaati sun nyaatamee raawwate ergamaan rabbii dhufe jechuudha ergamummaa isaa namni beeku hin jiru mucaa xiqqaadha eega sanii eega nyaanni nyaatamee raate faqaala lahu buhayraan maal jedheen yaa gulaam yaa mucaa kana ergamaa rabbii baana as'aluka

hadiisa kanarraa maali waan nuti qabannu ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ergamaa haqaati jechuudha hadiisi kana fakkaattu yahudaan hedduunis kan ragaa baheefi jiru osoma ergamaan rabbi hin dhufin sallallahu alaihi wasallam warri madiinaadhaa akka inni dhufu beekanii akka eegutti turan eh, seenaan qisasa ajiibaa adda addaatu jira jechuudha insha allah seenaa qabatamaadhaan hadiisa eh, sahiihaa adda addaatu jira insha allah kan waliin laallu taha isa kanaaf egaa hadiisa kanarraa mee isin maal qabattan ani wannin qabadhe yahuudaan sun ummata nyaata dhufe kana keessaa ergamaa rabbii bichaa inni keessaa hafuu beekee waggaana dhufe immoo isa ta'uu beekuunu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugaanuu ergamaa jechuu akkasumallee waggaanni dhufe gaafii